Helo, Chris Summers dwi, ac dwi yn head chef yn yr Oyster Catcher yn Rhos Nigir, a hefyd dwi'n cydlynydd i Portio Pawb yn Gynarfon. Heno, dwi'n mynd i coginio beef burgers a loaded fries dwi wedi bod yn fel arfer wneud ar Facebook a Instagram, so da chi fan o'n tri heno. Dwi am dangos i chi step by step method o sut i wneud y beef burgers, which sy'n bwysig, A dwi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud uh, loaded fries hefyd, os ydych chi fewn am treat iawn heno. So mae eisiau torri'r rionyn uh, reit man, um, y mwyaf man y gorau. Mae eisiau ychwanegu hwn i'r burger ag y fries hefyd, jyst i adio chyda bach mwy o flas ar, uh, ar y ddau. Wedyn, dan ni'n adio chydig bach o spring onion. Mae yna ddau rheswm pam dan ni'n neud hyn. Hefyd am y blas, a rheswm o cosmetics. Mae cael chydig bach o gwyrdd ar ben y bwyd yn, yn edrach reit neis i sbio ar hefyd, so dyna ni. So fel hyn dan ni'n neud y burgers, mae o mor hawdd i neud. Y step gynta, dan ni'n neud nhw fewn i peli. Wedyn, dan ni'n torri nhw fewn i hanner a sgwasio nhw lawr fewn i siâp. Mae o mor hawdd i wneud, da chi mond angen gwachod hwn un gwaith. O Owen Glyn Owen, da ni wedi cael y cig heddiw. Um, Mae'n bwysig i fi ddefnyddio cynnyrch lleol, uh, a i fi'n bersonol, dos o'n llaw well am cig na Owen Glyn Owen yn Gynarfon. Wedyn, da ni'n mynd i torri'r cig i seis, ac ar ôl hynny, da ni angen fflatnio fo lawr a rhaid o fewn i siâp digon fawr i ffitio yn, yr, uh, yn y bun. Ond mae'n bwysig pan da chi'n rhaid yr uh, burger i lawr ac y rhaid o fewn i siâp bod y cig chydig bach mwy na'r bun, achos pan mae o yn y pan ac yn coginio yn y gres uchel, fydd y cig yn shrincio i seis. So mae eisiau gwneud saff bod o dal i ffitio yn y bun ar ôl i coginio fo.

So ŵan dan ni'n mynd i neud y loaded fries, ma hwn yn hawdd i neud hefyd. So, ŵan dan ni isio cwcio'r fries gynta, wedyn dan ni'n rhaid y fries ar y tre, rhaid y caws, be bynnag arall dach chi isio roid arno fo, a wedyn dan ni'n grilio'r caws. Gollwng y fries yn y ffraear, neud yn saff bod y ffraear wedi cyrraedd yr tymeredd iawn, a wedyn rhaid o lawr tan mae o yn golden brown, crispy, ac yn y barod ac y ffordd da chi isio fo. So wedyn, da ni'n rhaid o fries ar greaseproof paper. Wedyn, da ni'n ychwanegu llwyth o caws. Os ys da chi fatha fi, newch chi raid llwyth o caws hefyd. Wedyn, da ni'n rhaid yr holl beth o dan y grill, jyst i meddalu'r caws i gyd ar y top. Ond rhyw deg, 20 eiliad wedyn, bydd y caws i gyd wedi maddalu a yn barod i raid i fewn fewn i fowlan. Wedyn 'da ni raid chydig bach o'r ionod 'da ni 'di torri, chydig bach o'r spring onions, a sauces dwi'n neud yn hun adra, burger sauce, kimchi mayonnaise, mayonnaise a chydig bach o halan a pupur. So wan da ni'n mynd i fewn i'r part lle mae yna mwy o hwyl. Uh, da ni'n mynd i cwcio'r burgers. So, na ni ddechrau off wrth rhaid chyda bach o olew. Wedyn, da ni'n rhaid y burger ar. Os ydych chi sylwi, dwi'n draed dim halan na pupur na'n byd wrth siapio'r burgers, a mae yna reswm yna. Os, os na halan yn mynd ar bif cyn goginio, Um, mae o'n dechrau uh, chwarae fo'r proteins y cig, uh, a mae hynna'n effeithio blas. So, mae dy cig ar, a wedyn, digon o halan môn. Os da chi fata fi, newch chi roed lot o halan yno. Gyda bach o pupur. Da ni'n troi y byrgys ac yn syth ar ôl troi y byrgys ar ôl mond chydig bach o amsar A mi roid y caws arno. A wedyn yn syth ar ol roid y caws arno fo. Da ni roid y caeau. A be ma hynna'n neud ydi, mae o'n achosi'r caws meddalu neis ar y bîr. Amser bildio'r byrgyr wan. Mae hyn reit haws. Os dach chi'm yn licio salad, paid roi salad arno fo. Os ti'm yn licio tomatos, paid roi tomatos. Ond un peth sy'n bwysig ydi, Mae'r bun yn gorau gael ei toastio a mae'r cig yn gorau bod yn perffaith efo llwyth o caws arno fo. Wedyn, os da chi fatha fi eto, rhaid llwyth a llwyth o burger sauce, chydig bach o ionod, chydig bach o'r spring onion a mae'n barod i fynd. Wel, sbiwch ar hwnna. Perfection dwi'n galw hwnna. A newch chi ddim gweld dim byd delach na hwn yn Gaernarfon. So dyna ni, ffordd simple iawn i wneud uh, cheesy beef burgers a cheesy loaded fries. Gobeithio newch chi enjoyo fatha dwi'n mynd yn neud wan.